Filemon sin pawl cakuat, biahmaisa, caṭialtu pawl, cakuatmi Filemon, caṭial kum, AD sawmruk le khat, sawmruk le hnih. Filemon sin i a ṭialmi cakuat hi Paul cakuat vialte lakah a tawi bik le pumpak sin i a kuatmi ca a si. A cakuat dang bantukin Khrihfabu pakhat chung i zumhnak le Khrihfa nun kong zong a si lo. Sihmanhsehlaw Rom i thong a tlak lioah Onesimas aiawh in Khrih sinah a hruaimi Filemon sin i a kuatmi a si. Dal khat ca hlei kua. Onesimas cu Filemon sal a si i a bawipa tang, tangka asiloah a thil pakhatkhat a fir i Rom i a ra zamnak ah Paul he aa tongmi a si. Paul nih Bawipa sinah a hruai i Paul herhbaunak i bawmchantu ah a hun cang, dal khat, caang hlei khat, caang hlei thum. Sihmanhsehlaw sal cu an bawile sinah an kir ṭhan awk a si kha Paul nih a hngalh. Cun Taichikas zong Asia ram lei ah Efesus le Kolose cakuat he kir ding a si caah Efesus Delruk caang kul le caang khat, caang kul le caang hnih, Kolose, Delli caang sarih, caang riat. Onesimas zong cu Filemon sinin Taichikas he va kirter ding hi Paul khuakhan ning a si. Paul nih an kong i a ruah bikmi cu a bawipa Filemon he an i pehtlaih ṭhan i an i rem ṭhan ding kha a si. Cucaah Onesimas a kirter lio i a kuatmi ca hi AD sawmruk le khat in sawmruk hnih, A voikhatnak Rome i thong a tlak lio hrawngah a rak si. Philemon cu Pathian a duh ngaimi zumtu le sal ngeitu a rak si i dal khat, caang khat, caang nga, caang sarih, Filemon cu mizaṭha a si caah Paul nih Onesimas aiawh in nawlnak ca a kuat tikah ka duhnak a zulh hrimhrim ko lai tiah aa bochanmi pa a si, dal khat cang kul le cang khat. Cucaah zumtu thar a simi a salpa nih A cungah a tuahmi palhnak vialte kha a ngaihthiam i sal dirhmun ah si ti loin dawtmi unau pakhat bantukin Filemon nih cohlang seh tiah Paul nih a duh. Darkhat caang hleinga caang hleiruk Hi cakuat nih hin sal zuat lio chan sining zong kha a kan hmuhsak. Cun zumtu pakhat nih Pakhat cung i sualnak a tuah tikah i ngaihthiam a biapit ning biatak zong kha a kan cawnpiak fawn. Hi cakuat nih hin Pathian nih Khrih thawngin a kan pekmi ngaihthiamnak zong kha fiang tein a kan hmuhsak fawn. Onesimas palhnak le leiba ruang i dantatnak vialte zong kha Paul nih a cungah aa khinh dih hna, dal khat, caang hleiriat. Cu bantuk cun Khrih zong nih kan sualnak ruang i kan in dingmi dantatnak kha amah cung hrimhrim ah aa khinh dih. Cucaah misual nih a sualnak kha mertak in Khrih cungah a zumhnak kha a chiah tikah Pathian sinin ngaihthiamnak cu a co. Biakchawnhnak Khrih Jesuh ruangah thong a tlami keimah Paul le kan unau Timote nih kan dawtmi kan rianṭuanpi hawi Filemon, kan dawtmi Appia, Kan ralkap hawi artist phat le na inn i aa pummi Khrihfabu hna nan sinah ca kan in kuat hna. Pathian kan Pa le Bawi Jesuh Khrih velngeihnak le daihnak cu nan cungah um ko seh. Paul lunglawmhnak Ka thlacamnak ah nangmah cu kaan telh zungzal i ka Pathian kha ka lawmh. Zeicahtiah Bawipa Jesuh na zumhnak le mithiang vialte na dawt hnanak kha ka theih. Cuticun na chungah a ummi thil ṭha vialte hi Khrih Jesuh ruangah a ummi an si kha na hngalhnak thawngin zumhnak na cheuhboh hnanak ah na tha a nuam chin lai. Unau mithiang hna, lungthin kha na tharchuah hna caah dawtnak na ngeihmi cungah lunglawmhnak nganpi le thanuamnak kan ngei ko. Onesmat nawlnak Cucaah tuah awk i aa tlak ngaimi tuah dingin nawl pek awkah Khrih thawngin ka ral zong a hei ṭha ko hnga. Sihmanhsehlaw dawtnak ruang tu ah kaan nawl. A tar cangmi le atu zongah Jesuh Khrih ruangah thong a tlami keimah Paul nih Cikcin he kawm lioah ka hrinmi ka fapa Onesimas caah kaan nawl ko. A hlanah cun na caah santlai lomi a rak si ko. Sihmanhsehlaw atu ah cun nangmah ca he keimah ca he santlaimi a si cang. Amah cu na sinah ka rak thlah ṭhan i Ka thinlung bantuk in ka ruahmi a si caah rak cohlang law ka duh. Thawngṭha ruang i cikcin he ka um lioah nangmah ca i a ka bawmtu dingah ka sin i umter zong kha ka duh ko. Asinain nangmah hnatlaknak lo cun zei thil hmanh tuah ka duh lo. Cun thil ṭha na tuahmi cu hnekchom si loin lungtho te tu in siseh ti ka duh. Cucaah caan tlawmpal chung aan chuahtak hi sal bantuk si ti loin salnak in a sang deuhmi dawtmi unau bantukin a zungzal na cohlan ṭhan nakhnga caah a si ko lai. A hlei in kei ka caah cun dawtmi unau a si cang i zeitluk in dah na caah cun pumsalei in le bawipalei he a si chinchin lai. Cucaah na rianṭuanpi haw i na ka ruah ahcun keimah na ka cohlan lai bantukin amah cu rak cohlang law na cungah palhnak a tuahmi a um i Lei an batmi a um ahcun keimah chamh awkah rak chiah. Kan cham lai tiah keimah pawl nih ka kut hrimhrim in ka ṭial. Nangmah zong nih ka cungah batmi na ngei ve ko tiah na sinah langhter ka duhmi a si lo. A si unau, Nangmah sinin naa lawmhnak cu Bawipa min in hmu ning law ka thinlung cu Bawipa thawngin i hrim ko seh. Ka bia na ngaih ko lai ti zumhnak in le ka chimminak tam deuh hmanh in na tuah ko lai ti hngalh buin na sinah ca ka rak ṭial. Cun ihnak hmun zong rak ka timhtuahpiak law ka duh ko. Zeicahtiah nan thlacamnak thawngin nan sinah ka ra phan hrimhrim lai tiah ruahchannak ka ngei. Khrih Jesuh ruangah ka thongthlak hawi Epaphras le ka rianṭuan hawi Mark, Aristarchus, Demas le Luke nih an in biakchawnh. Kan Bawipa Jesuh Khrih velngeihnak cu nan nunnak ah um ko seh. Amen.